Orienta. Alpro Plant Protein. Each point. Life flows on. F'Dok About Sicilia tal-lum ħansuqu u nitilaw il-fuq, pero mux biss, eventualment un bat ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta. B'talba ġenerali ħankun qiegħed akkumpanjat minn dak li seraq ħafna qlub, imqareb u zaqqiq pero kull sekonda fil-kumpanija tiegħu hija imprezzabbli.

Għall-mawra tal-lum kelli nerġa' nqum kmieni iktar mis-soltu għax kelli ħafna preparamenti x'nagħmel, mhux qiegħed waħdi. Erġajt għandi miegħi lil Milo Tornado! Milo, ma stajtx ma nerġax inġibek miegħi għax kelli ħafna u ħafna domandi u rikjesti biex inti terġa' tkun qiegħed magħna bħala l-mistieden speċjali. U biex ngħidlek Milo, Tgħidx kemm għandek ammiraturi. Jekk tiġi biex tiżżewweġ, żgur mhux ser indumu. U ħa ngħidilkom, dawn l-ammiraturi kollha għal Milo kważi kważi kieku jaf kemm għandu segwaċi, ħa tikbirlu naqa' rasu. Għal Milo illum għandu sorpriża. Ħa nieħdu għall-ewwel darba fuq vulkan u min jaf, forsi nsibu s-silġ. X'nagħmlu Milo? Nitilqu? Tlaqna, tgħidulux, eh? badna triq fid-direzzjoni ta' Katanja. Ħalsu u għal fuq l-oljiet tal-muntanja Etna, daqsija u nofs minn Pozzallo. Fix-xhur tax-xitwa, l-Etna tinkesa bil-borra U kemm jekk int entużjast tal-isport tas-silġ, u anke jekk inti bħali ma tazzardax tilbes l-iskis, il-mawra fuq l-Etna fix-xitwa tkun memorabbli. Kif forsi tafu biex Milo Gimiers Scallia għandu l-passaport tiegħu li jikkonferma l-identità tiegħu, però apparti minn hekk qabel ma nivvjaġġaw, 24 siegħa qabel ma nivvjaġġaw irridu mmorru għand il-vet sabiex jiċċertifika li huwa f'saħħtu kif ukoll ittih mediċina mandatorja sabiex ikun jista' jivvjaġġa. Tul il-vjaġġ, Milo kellu l-kabina privata tiegħu u ovvjament qagħad hemmhekk sakemm aħna qsamna bejn Malta u Pozzallo. Stajt ninżel narah fi xħin irrid però jien għażilt li nħallih kwiet u xħin inżilt meta wasalna Pozzallo sibtu kien rieqed raqda papali. Tajjeb li ngħidu li Milo mimli enerġija però mbagħad meta jasal il-ħin l-irqad u r-raqda tiegħu vera jħobbha. immorru nduru Milo. L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolosi biex niċċaqilqu ftit u Milo jibda jesplora għax kultant fil-karozza Milo jaqbad isir nervuż. Il-belt ta' Nikolosi edha fqih il-muntanja Etna. Hija l-punta tluq għal ħafna eskursjonijiet lejn il-famuż vulkan. Din il-belt pratikament tgħix grazzi għat-turiżmu tal-muntanja Etna. Waħda mill-eskursjonijiet għal fuq il-muntanja Etna mill-iktar imfittxija hija l-eskursjoni biex tesplora l-craters, il-punti minn fejn fil-passat sbruffat il-lava. Fuq l-Etna issib craters li faċilment tilħaqhom bil-karozza u oħrajn li huma aktar remoti u għal dawn li tkun immexxi minn gwida professjonali huwa obbligatorju. Ma jistax jonqos li waqt eskursjoni ta' dan it-tip tibqa' impressjonat bis-saħħa u l-kapaċità tan-natura. Minn Nikolosi badna triq biex nibdew nesploraw il-craters. Mit-triq prinċipali badna vija sekondarja u tlajna 3 kilometri fid-direzzjoni ta' Monte Gemellaro. Pratikament, il-lava tal-Etna

Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura nirrakkuntalkom ftit fatti kurjużi u informattivi dwar dawn il-bokke volkanike.

Il-bokka vulkanika 1886 issib żewġ żoni. Iż-żona li qiegħed ħdejha jiena hawn żewġ toqob, fil-fatt waħda minnhom minħabba s-sigurtà ġiet mgħottija għax hija fonda immens u ovvjament tista' tkun ta' periklu ħabba t-tfal u anke persuni li ma jkunux jafu biha jistgħu jaqgħu fiha u litteralment jispiċċaw 'l isfel ħafna. Iktar 'il fuq imbagħad

Il-mawra tagħna llum setet tkun possibbli grazzi għall-Azienda Forestale taħt id-direzzjoni ta' Filippo Trovato. Ma nistgħux ma nirringrazzjawx lil Bruno Salvatori li akkumpanjana u gwidana f'din l-avventura. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. L-iskop li soqnaw fuq huwa li Milo jesperjenza l-borra l-ewwel darba u kif tistgħu timmaġinaw

Alpro Plant Protein. Each point, life flows on. Dok about Sicilia tal-lum ħansuqu u nitilaw il-fuq, pero mux biss, eventualment un bat ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta.

li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob, fil-fatt waħda minnhom minħabba s-sigurtà ġiet mgħottija għax hija fonda immens u ovvjament tista' tkun ta' periklu ħabba t-tfal u anke persuni li ma jkunux jafu biha jistgħu jaqgħu fiha u litteralment jispiċċaw 'l isfel ħafna. Iktar 'il fuq imbagħad

temperatura u fuq nizlet sew, pero fortunatament ix-xemx Siċiljana lejna ta' Knockabout Siċilja tħobna ħafna u qatt ma tabbandunana. Nassigurakom jien li din ix-xemx għaw fuq is-sħana tagħha hija ferm apprezzata. Għal Milo hawnhekk avventura ma tispiċċa qatt. Għadu ma waqafx ifittex u jipprova jiskopri u jara x'hawn. Ovvjament qed nassumi u nimmaġina li għalih hawn ħafna rwejjaħ kif ukoll il-materjal li qed jirfes fuqu innovattiv u ġdid għalih li qatt ma esperjenza. Milo Niċċaqalqu minn hawn. Inkomplu nesploraw dawn il-bokke vulkanike billi nitilaw iktar il-fuq. Soqna ftit minuti oħra u tlajna madwar 300 metru l-fuq. Din it-tieni bokka l-aħħar li zbruffat

Maggiore, li qegħdin kważi 1,500 metru 'l fuq mil-livell tal-baħar. Biex inkun preċiż, fil-preżent qegħdin 1,424 metru 'l fuq mil-livell tal-baħar. Meta titlemm fuq f'ġurnata bħal-lum li hija viżibilità tajba ħafna, tgawdi veduti mill-isbaħ. Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun f'postijiet uniċi bħal dawn huwa li tieqaf u tosserva l-veduti. Veduti li tant kemm huma sbieħ li xi kultant jinħassu li mhumiex reali. Aħna llum konna fortunati li qegħdin ngawdu viżibilità tajba mmens. Fil-fatt fil-bogħod nistgħu naraw il-baħar u anke nistgħu naraw Aci Castello, id-destinazzjoni tagħna għal aktar tard. Wara li esplorajna l-craters badna l-karozza u tlajna iktar il-fuq. Soqna għal Refugio Sapienza. Ħansuqu lejn l-iktar puntoli li tista' tasal fuq il-muntanja etna bil-karozza. Waqf obbligatorja għal kull min isuq din it-triq u għal punt fejn tista' tara u tosserva kemm il-lava taf tkun distruttiva. Dar li xi darba kienet abitazzjoni ta' familja ġiet litteralment midfuna fil-lava waqt waħda mill-eruzzjonijiet tal-passat. Ladarba nkomplu nsuqu, bħal dejjem Milo mill-karozza dejjem josserva u jammira dak li jkun għaddej fuq barra. Ma nafx jekk hux immaġinazzjoni tiegħi, imma llum qiesu qiegħed iktar fuq ix-xwiek.

Qiegħed Refugio Sapienza, l-iktar puntoli li tista' tilħaq bil-karozza tiegħek fuq il-muntanja Etna. L-iskop li soqnaw fuq huwa li Milo jesperjenza l-borra l-ewwel darba u kif tistgħu timmaġinaw għal Milo la darba ra l-borra kienet avventura infinita. Fuq il-muntanja etna tista' tkun 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar, però aħna minn hawnhekk mir-Refuġio Sapienza f'inqas minn 40 minuta ħanniġu mal-kosta. F'villaġġ tas-sajjieda mill-isbaħ. Id-destinazzjoni li jmiss għalina ta' Knockabout Sicilia hija Aci Castello, Żona kostali mill-iktar affaxxinanti. Żona sabiħa kemm fl-istaġun tas-sajf u anke fix-xitwa. Milo Boy, isma naqra dan il-fatt interessanti dwar Aci Castello. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1170 b'terrimot, però mbagħad kien biss 300 sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena, jiġifieri pratikament in-nies ma għexux hawnhekk għal 300 sena.